Ni'n mynd i fod yn edrych nawr ar sut i ddefnyddio gwrthdro matrics 3 wrth 3 i ddatrys hafaliadau cydamserol. Felly yn gyntaf, dwi'n mynd i ysgrifennu allan general hafaliadau cydamserol. So mae gen i ax plus by plus cz yn hafalu n. Yna bydd gen i dx plus ey plus fz yn hafal i m, ac yn ola mae gen i gx plus hy plus iz yn hafal i k. Ac felly fan hyn nawr mae gyda ni tri peth ni angen datrys am. Ni angen gwyth mas beth yw x, beth yw y a beth yw z. A mae pob llythyr yn arall A, B, C, D, E, F, G, H, I, N, M, K yn mynd i fod yn gysonyn. Ac felly peth cyntaf mae angen ei wneud, os i'n edrych am ddefnyddio gwrthdro matrix i ddatrys hwn, y mae angen ni roi'r hafaliadau yma mewn i matrix. Ac felly fan hyn, dwi'n mynd i fynd â matrix A, sy'n mynd i fod yn hafal i cyfernodau x, y, z. Felly bydd y colf yn cyntaf yn cyfernodau x, colf yn 2 yn cyfernodau y, a cholofn 3 yn cyfernodau Z. Yna dwi'n mynd i cael matrix a dwi'n mynd i ddynodi fe yn X. A dyma yw'r tri llythyren ni'n mynd i fod yn datrys am, so X, Y, Z. Ac yn ola, dwi'n cael un matrix arall, na i gael y femba, a hwn yw ateb ar gyfer pob hyfaliad, so NMK. Ac felly fan hyn, ni'n gwybod nawr bod A, lliosi gyda'r matrix X, yn mynd i fod yn hafal i B. Ond be ni angen yw cael X ar ben ei hunan, a felly datrys hwn ar gyfer X. Dwi'n gwybod fod gwrthdro A, lliosi gyda A, yn mynd i fod yn hafal i'r ymfathiant I.

sy'n balansio allan yr hafaliad sydd gyda ni fan hyn. Wel, fi newydd ddweud bod gwrtro a allus i a yn hafal i i, felly mae gyda ni ix yn hafal i gwrtro a lliosi b. Ond cofiwch, unrhyw matrix lliosi gyda'r unfathiant 2 yw'r matrix ni wedi lliosi gyda yn y lle cyntaf. Felly fan hyn, x bydd just gwrthro a Lluosi by. Ac felly nawr ni'n mynd i defnyddio'r hyfaliad yma i ddatrys hafaliad y cydymserol am x, y a z. Felly na ni edrych nawr yr enghraifft o wneud hwn. Darganfyddwch wrthdro matrix i ddatrys y system o hafaliadau isod.

Mae'n bwysig fan hyn bod ni'n rhoi'r zero mewn gan does dim zero'n bodoli yn yr ail hyfaliad. Yna cyfernodau yn yr ail cholofn. 2, 1 a 6. Yna cyfernodau Z yn yr un ola. So 3, 4 a 0. Y matrix nesaf fydd X, a bydd hwn pob tro'n hafel i X, Y, Z. Ac yna nôl a dwi'n mynd i fynd â by sy'n mynd i fod yn hafal i 2 oes minus 19. Felly cam 1, dwi'n mynd i darganfod beth yw gwrthdro A. Ac felly, os dwi'n gwneud hwn, y beth cyntaf dwi am wneud yw darganfod beth yw determinant A. Dwi'n mynd i darganfod determinant matrics 3 o'r 3, ac felly fan hyn dwi'n mynd i roi'r matrix of alternating signs. Bydd yn bwysig nawr wrth i ni ddarganfod y terminant y matrix yma. Felly dwi'n mynd i hangi wrth fynd ar hyd y res cyntaf. So dwi'n mynd i cael determinant A yw, wel, plus 1 darganfod wedyn determinant y minus sydd ar ôl. So mae gyda 1, 4, 6, 0. A cofiwch y minor yw os ni'n croesi allan y res a cholofn mae'r elfen ni'n edrych arno yn ymddangos yn. Wel, dwi'n ehangu wrth fynd wrth hyd y res cyntaf, so dwi'n mynd edrych ar 2 nawr. Mae fe nawr yn mynd i fod yn minus 2. Os dwi'n darganfod y minor, mae'n mynd i fod yn 0,

Adio tri lot o minus 5. Ac felly os ni'n cyfrifo hyn nawr, ni'n mynd i cael minus 24, adio 40, tynnu 15, sy'n mynd roi determinant da yn hafal i 1. Ac felly fan hyn nawr ni'n gallu gweld bod y determinant ddim yn hafal i 0,

Ac felly nawr dwi angen darganfod matrix o minus a. A na galw hwn yn m. Ac felly dwi'n mynd i cael matrix, os na i wneud eitha fawr, dwi'n mynd i cael, o dechrau gyda 1, dwi'n mynd i cael minus 1, 4, 6, 0.

Wedyn dwi'n mynd i cael 1034 ac yn ola dwi'n mynd i cael 1021. Ac felly nawr mae'n mynd i darganfod gwerth pob maen o fan hyn. So os dwi'n gwneud hwn, dwi'n mynd i cael m yn hafal i wel, un llas i 0, tynnu 6 llas i 4 yw minus 24,

minus 4, 1. Ac yn ola, dwi'n mynd i ddarganfod beth yw'r matrix ategol. So, add A bydd y matrix yma wedi cael ei trawsddodi fan hyn. So bydd yr res cyntaf nawr yn mynd i ymddangos yn y colofn cyntaf. Bydd yr ail res yn ymddangos yn yr ail golofn, so 18 minus 15, ac yna minus, sorry, yna 4, ac yna bydd gyda ni'r reis ôl yn y colofn ola, so 5 minus 4, 1 fel hyn. Ac yna nawr dwi'n gwybod mae gwrth tro A bydd 1 rannu gyda determinant A, lle os gyda'r matrix

5 minus 4, 1. Felly nawr ni wedi datganfod gwrthdro y matrix A. O felly nawr ni'n gwybod bydd x yn hafal i gwrthdro A lle os i gyda B. Ac felly os dwi jyst yn mynd i gweld fan hyn, ni'n gwybod mai B oedd 2, 8, 19.

Lluosi gyda'r matrics 2, 8, minus 19. Fel hyn. Ac felly nawr mae'n angen fi lliosi roi. Yn gyntaf, dwi jyst yn mynd i dangos i chi bod ni'n gallu. Felly fan hyn ni gyda 3 res a 3 cholofyn, a fan hyn mae gyda ni 3 res, 1 cholofyn. Ni'n gallu lliosi, a fan hyn disgwyl y cael allan X gyda tri res a un cholofn. A dyna beth ni'n disgwyl, really. Gan bydd X ar y ffurf fan hyn, X, Y, Z. Ac felly X bydd, wel, os dwi'n mynd ar res cynta a'r colofn cynta, dwi'n mynd i cael minus 24 lliosi gyda 2, adio 8 lliosi 18,

tynnu 19. Os ni'n symleiddio hwn wedyn, ni'n mynd i cael fod y res cyntaf yn hafal i yw 1. Yr ail res wedyn yw minus 4 a'r trydydd res wedyn yw 3. Ac felly nawr ni'n gwybod fod x yn mynd i fod yn hafol i 1, y yn hafol i minus 4, ac yna z yn hafol i 3. Ac felly nawr ni wedi datrys yr hafaliadau yma er mwyn darganfod gwerthoedd x, y a z.